kutani ku vitana swiwitsi ndhawu leyi eyi swiwitsi hi leswi wa swihlana swiwitsi na swi rhandza malume swiwitsi Eh, ya eyi hi leswi swiwitsi mani oh na khensa malume a ku va swiwitsi ntsena hi misava oh hi misava xitulu xexi xa wisa mani a ni to xi khoma xa wisa to misava tshama kwala ni to xi khoma okay misava Eh, eyi hi misava tshunela laha u ta vona kahle kahle yini malume tshunela haleni ta vona u swi vona leswi mudzayi ina swi vona yini mudzayi i mali u vona loko wo pfumela leswi ni nga ta ku byela hi mudzayi wa xiwo xin'wa lexi hi xa wena hinkwaxo ene xi tanyisa exikolweni malume u ya kuma munghani wa wena se thunela laha mani mudzayi ye malume mi nga malangi xikipa
malume wa vona ku na timfene la ka tihisela

u ya ti dyela sa o oh, mati nhlalelele swi nga ta swi ta kombisa leswaku a ni humelela yini wani munhama wina oh. mm, a namuntlha ni ndoda yes yes twa ku nghwenza leyi nghwenza leyi va vula mani ha a swi tivi ku hayi i maluleke mi khazamula

out oh okay ho tatana mm. before ni mi byela mm. wena u nga ri la kaya la buruku u mbala lowo mhani a ka hambali n'wina eh, jojo ba jojo ba ni tlanga na emakarata fana na mema ku ni vona u borikile a ni tanga wena ni sori mara na ha vutisa ku ri wa la kaya manje nga ri se manje e nhloko ya muti i mhana a hi n'wini sweswo loko o kutwa loko o kutwa vula sweswo u fambile sorry nakambe n'wi tiva kahle miyena mavulavula hi swona sweswo sorry nakambe ta a ni byi a vuyini Oh, ha mi nghenile xikolo tatana. Eh. Ha ni nghenile. Nghenile xikolo n'wana.
Mm, swi le swi bava ku ni nghena ma. Eh, a swi famba njhani? Ha, xikolo nghenile suka le ka grade R le. Mm. Ku kahle ka le ka tlanga khume, ni vula mm. grade 10. Mm. Hi la sweswi nga bava ko ngopfu. Grade 10. Grade 10 kambe hi leswi mi ri mi swi vitana yini? Standard 8. Standard 8. Standard 8. Mm.

Eh, ana mzee. Eh. Se eh hanu bethende la yini kumbe na sipuku sinihlikani man. Eh. Eh siku simeni feyila man. Wo feyi. Ni man beni kodelela nyama nyama hlweni. Eh. Nyama hlweni na ba na zani pasa e grade 12. Grade 12. Mm.
Okay. Pasa e grade 12.
Mm. Ah, ma ni tele ku ni ni ku ni ya mahlweni Mm. swilo swi nga fambi kahle ma ni famba tin'anga hinkwato ndza ni kuma na n'anga liya va ri- Oh, n'anga George, liya. swi wena u tshemba ku ri eh, leswa tibuku na swa tin'anga swa fambisana Ah, ni nga tshembi mara a- a ni Eh. kunda ku yini na Eh. ni kume n'anga liya va ri n'anga liyanya Oh, hayi ni byele ku ri ah, so swa mina swi nge fambi kahle ni nga si n'wi kuma o va rafeke u lava mehe mm. o oh, leswaku u fanekele u ta phahliwa u chayeriwa swi sweleswo mani eh, ni ndlhe ngopfu oh, tatana jojo un'wana mehe ni khomele mani mehe a ni munhu a khoma ni balekela vana loko u vona eh, problem yi endle hi so a ka ka ha ri tse n'wananga ku ri eh, u tike mirini a tani ya ku balekela n'wananga sweswi nga n'wananga ne sweswi no pulana ku ri kahle tene u ya wa kuma lulama

okay a ni ku teni sweswi sweswi swi xihatla sweswi a ni lo tshama na na jaha ra mina e e george a yi tata i kokwana a wu va tivi ni ta ku loko ni kume nkarhi ni ku yisa va ri e le ka kokwana i phulani phulani um tatana va khandziyi eambulense hi mani tsutsumela kwale ni ya ni ya na va kuma ni njema chat maka ta n'wina hawa hi ta vuya ta hi tiyisa n'wa wa ri n'wana u sala u hlayisana na mhana wa yane loko n'wachavi e remote yile

hayi ka jojo yimanyana ni ku byela ani wa swi tiva muti lowu loko n'wini ni nga yingiseri wo famba eh, u vulavula mina hinkwaswo mi swi endla hinkwaswo kahle anga tshunela ka jojo anga tshunela tshama hansi tshama hansi Hey, George, wa swi lava ku tshama muti lowu Na swi lava, mhani. wa swi lava a nga xi hluvuli Ah, mhani, mhani, a mhani, nga mhani. xi hluvulu ni nga rivali Se endla ni yini? nga rivali ka jojo xi hluvuli xi hluvuli xi hluvuli a nga hatlisa bava va nga si yi kuma a nga hatlisa a nga hatlisa a nga hatlisa tshama hansi mi nga jahi ni ku komba Se ni endla njhani?
hansi ho ni hluvula tintangu ndakukomba nga jayi tshama ka swivona mara u ta tshama muti lowu u ta tshama u ta tshama mara mhani swin'wana u ta tshama na hluvulo ah, mara mhani na hluvula ka george nga vileli

Me ni te lani for ku kombela khomelo ka swilo swi ni nga swi endla ni ali ni ku kwatisile siku leri ne no kombela u ni khomela ka nkarhi wa sweswi khomela u nga endli swo nga swi endla serious eh. ah, at least ma mara u swi vula swi huma mbilwini serious serious ni khomerile

a wu swi tivi leswi nga ta a wu tshama u u u dlaya mari wena hawa Mm. a wu lata swilo leswi ne swi pfuna swilo swo tala ka munhu exi ni vile nga ku no layiteka a yi layiteka oko kompa n'wana na ku ni wa swa nuwa laha eyi Algo, un poco, un poco, uh, ya nkata me so leswi i ti i ti weed ne i ti weed hi xilungu so leswi um wa swi vona ni ka ku shoprite va pfa va swi advertiser mara ka shoprite va swi advertiser swi ri ni ri ka mabokisi va va tsele ku wid bigs ma ku ri fa swi huma swi ri mabokisini wa ni twisisa um swi endle miehleketo ya munhu yi vuyavuya tanihi leswi na waka wa ehleketa ehleketa ngopfu ho inyana timbirhinyana u ta vona mani swilo hinkwaswo swi ta u nga chavi mani ka ta mene hayi a swi tlimbi mani Ah, sorry, sorry, sorry, brother, I'm sorry. sakriba swilo leswi mi swi kuma kwini mara Ah, swilo leswi xavisiwa nyana ku halo mara hi ku ri wo sungula ne hayi a hi swi tshikele for namuntlha mara teka leri u ta ri layita kahle ne Eh, Mm, hina ba hi tshikele sweswa ku ya kwale swikolweni kolweni a swi dyondzisi nchumu ti-lecture sweswo leswiya okay um hayi to ti tshamela kwala kamereni pfunana hi metsi hi dya swilo leswi vutomi byi ya mahlweni nkata mina mm, hayi um eh, wa n'wina biwe tisa lexi